Mu'minun, Möminler süresi. Mu'minun süresi Mekgede inen sürelerden bolup, ol 118 aýatdan ybaratdyr. Sürede möminleriň ahlak ýörelgeleri we olara ahyretdäki beriljek nygmatlar barada gürrüň gozgalýanlygy üçin bu at berlipdir. Rahman we Rahim bolan Allanyň ady bilen. Aşakdaky wasplary özlerinde jemleýän möminler bagtyýarlygy ýetip, halas bolarlar. Olar namazlarynda pesbällik, doly edeplik bilen durýandyrlar. Olar biderek gürrüňlerden ýüz öwürýändirler. Olar zekat berýändirler. Olar jynsy agzalaryny, namyslaryny goraýandyrlar. Olar diňe aýallaryndan we gol astyndaky gyrnaklaryndan goramazlar, çünki olar bu babatda ýazgarylmaýarlar. Eger kim munuň çäginden çyksa, Onda olar diniň çägini aşanlardyr. Olar öz amanatlaryna we wadalaryna wepalydyrlar. Olar namazlaryna gaýymdyrlar. Olar hakyky mirasdüşerdirler. Olar Pirdews jennetini miras alarlar. Olar şol ýerde baky galarlar. Takyk, Biz ynsany ýerden alnan palçykdan ýaratdyk. Soň ony ynamly bir ýerde damja suw edip goýduk. Soň bu damja suwy gan lagtasy edip ýaratdyk. Gan lagtasyny bölejik et edip ýaratdyk. Bölejik eti-de süňk edip ýaratdyk, süňke bolsa et geýdirdik. Soň hem ony başga bir ýaradylan adam görnüşinde ýaratdyk. Ýaradyjylaryň iň haýyrlysy bolan Alla örän beýikdir. Soň siz munuň yzyndan ýaşanyňyzdan soň, elbetde, ölersiňiz. Soň hem siz kyýamat güni täzeden direldilersiňiz. Biz, takyk, siziň üstüňizde ýedi gat asmany ýaratdyk. Biz ýaradan zatlarymyzdan gapyl däldiris. Biz asmandan bir mukdar suw inderdik we ony zemin içre ýerleşdirdik, biziň şol suwy düýbünden ýok etmäge-de güýjümiz ýetýändir, biz şol suwuň üsti bilen siziň üçin hurma we üzüm bakjalaryny döretdik, siziň iýmegiňiz üçin bu bakjalarda köp miweler bardyr, ýene şol suwuň üsti bilen Sina dagyndan çykýan bir agaç zeýtun agajy döretdik, bu agaçdan ýag alynýar hem-de iýýänler tarapyndan elini, ýüzüne, endamyna çalynmak üçin ulanylýar. Elbetde, haýwanlarda siziň üçin ybratlar bardyr. Biz size olaryň garynlaryndaky zatlardan süýtden içirýäris. Başga-da olardan siziň üçin ençeme bähbitler bar we olaryň içinden siziň iýýänleriňiz hem bar. Siz haýwanlaryň, şeýle hem gämileriň üstünde äkidilýärsiňiz. Biz Nuhy öz kowmuna iberipdik. Ol, Eý, kowmym! Alla gulluk, ybadat ediň. Siziň üçin ondan başga hudaý ýokdur, oňa garşy gelmekden gorkmaýarsyňyzmy? diýipdi. Kowumynyň içinden inkär edenleriň topary, Bu adam Nuh, sizden has ýokary bolmak isleýän özüňiz ýaly adamdan başga zat däldir. Eger Alla ilçi ibermek islesedi, perişdeleri ibererdi. Biz beýle zady öňki ata-babalarymyzdan hiç eşitmändik. Bu aklyny ýitiren bir dälidir. Belli bir wagta çenli muňa göz-gulak boluň diýdiler. Nuh, Eý, Perwerdigärim! Men barada aýdylan ýalan zatlar sebäpli maňa ýardam ber diýdi. Soň oňa, Biziň gözegçiligimiziň we wahyýymyzyň esasynda bir gämi ýasa. Buýrugymyz gelip, tamdyr gaýnamaga suw çykmaga başlanda, her zatdan jübüt-jübütden al we maşgalaňy hem alyp, gäminiň içine gir. Ýöne maşgalaň içinden olar barada öňden azap hökümi berlenleri gämä salma. we zynhar zalymlar barada maňa hiç zat diýme, sebäbi olar gark edilerler. Sen we ýanyňdakylar gämä doly ýerleşeniňizden soň, hakyky hamdy-sena bizi zalym kowumdan halas eden Alla mahsusdyr diýiň diýdik. Sen, eý Perwerdigärim, meni bereketli bir ýere ýerleşdir, Sen indirýänleriň, ýerleşdirýänleriň iň haýyrlysysyň diý. Takyk, bu aýdylan sözlerde ybratlar, alamatlar bardyr. we takyk biz synagdan geçirýäris, soň olaryň yzyndan başga nesil döretdik, olary hem öz işlerinden Alla gulluk ediň, siziň üçin Ondan başga ybadada laýyk Hudaý ýokdur, Oňa garşy gelmekden gorkmaýarsyňyzmy? diýýän ilçi iberdik, kowmunyň içinden inkär eden, ahyrete gowuşmagy ýalan hasaplan we dünýäde rahat durmuş berlen toparymyz, bu hem, Özüňiz ýaly adamdan başga zat däldir. Siziň iýýän zadyňyzdan iýýär, siziň içýän zadyňyzdan hem içýär. Eger siz özüňiz ýaly bir adama boýun boljak bolsaňyz, onda siz takyk ýitgi çekenlerden bolarsyňyz. Ol size siz ölüp, toprak we süňk bolanyňyzdan soň, siziň täzeden direldilip çykaryljakdygyňyzy wada berýärmi? Heý, bu boljak zatmy? Size wada berlen bu zat, heý, boljak zatmy? Bu durmuş biziň bu dünýädäki ýaşaýşymyzdan ybaratdyr, biz ölýäris. Ata-babalarymyz ölýär we ýaşaýarys, çagalarymyz dünýä inýär, biz täzeden direldilmeris. Ol, Alla ýalan töhmet atan adamdan başga zat däldir we biz oňa ynanýan däldiris diýdiler. Ol pygamber, Eý Perwerdigärim! Men barada aýdýan ýalan zatlary sebäpli maňa ýardam ber diýdi. Ol, Alla, az wagtdan olar hökman puşman ederler diýdi. Şol barmana olary aýylganç bir goh galmagaly gaplap aldy. Şeýdip, Biz olary çöp-çalama öwürdik. Ýok bolsun, zalym kowum! Soň olaryň yzyndan başga nesiller döretdik. Hiç bir ymmat öz möhletini, ajalyny, öňe alyp, azaldyp hem bilmez, yza çekip, uzaldyp hem bilmez. Soň biz ýyly-ýylyna ilçilerimizi iberdik. Her ymmata öz ilçisi gelende, olar ony ýalan hasapladylar. Biz-de olaryň käbirini beýlekileriň yzyna düşürdik, ýyly-ýylyna heläk etdik. we olary ybratly hekaýata öwürdik, ýok bolsun iman getirmedik kowum! Soň Musany we dogany Haruny aýatlarymyz we äşgär delillerimiz bilen iberdik. Olary Fyrgawuna we onuň at-abraýly adamlaryna iberdik, olar, Fyrgawun we adamlary, özlerini beýik saýdylar we zalym kowum boldular. Olar, Biz kowumy özümize gulluk edip ýören özümiz ýaly iki adama iman getirelmi? diýdiler. Şeýdip, olar ikisini, Musany we Haruny ýalan hasapladylar we özleri hem heläk edilenlerden boldular. Olaryň dogry ýola girmekleri üçin Biz Musa kitap berdik. Merýem ogly Isany we onuň ejesi Merýeme gudratymyzyň kepili bolan bir nyşan, alamat etdik. Ol ikisini mesgen tutarlyk we akar suwly bir depede ýerleşdirdik. Eý, pygamberler, tämiz zatlardan iýiň we ýagşy işleri ediň, takyk Men edýän işleriňizi bilýändirin. Elbetde, siziň ymmatyňyz, diniňiz köki bir ymmatdyr, dindir. Men bolsa siziň Perwerdigäriňizdirin. Onda siz Menden gorkuň. Emma olar öz aralaryndaky bu dini dürli garaýyşlar bilen böldüler, her topar öz ýanyndaky dini garaýşy bilen monça boldular. Eý Muhammet! Sen olary belli bir wagta çenli öz gapyllyklary bilen goý, ýa-da olar biziň olara beren mal-mülkümiz we perzentlerimiz sebäpli, olara peýda bermek üçin tagalla edýändiris diýip pikir edýärlermi? Ýok, olar bu zatlara göz ýetirip bilmeýärler. Özleriniň Perwerdigäriniň gorkusyndan ýaňa titreýänler, özleriniň Perwerdigäriniň aýatlaryna iman getirýänler we özleriniň Perwerdigärine şärik goşmaýanlar, şeýle-de özleriniň Perwerdigärine dolanyp barjakdyklary barada ýüreklerinde gorky bolanlar, özlerine berlen mal-mülkden zekat, sadaka berenler, ine, şular ýagşy işleri etmekde ýaryşýan we bu babatda öňe geçenlerdir. Biz hiç kime güýjünden artykmaç ýük, borç ýüklemeris. Huzurymyzda diňe hakykaty aýdýan kitap bardyr we olara zulum edilmez. Ýok, olaryň ýürekleri mundan bihabardyr. Olaryň mundan başga-da edýän erbet işleri bardyr we olar ol işleri hem edýärler. Biz olaryň rahat we bolelin durmuşda ýaşaýanlaryny kynçylyga ýa-da azaba sezewar edenimizde, olar dessine dady-perýat ederler. Bu gün indi boş ýere dady-perýat etmäň, siz bizden hiç hilli kömek görmersiňiz. Takyk, size meniň aýatlarym okalanda, siz derrew ýeňsäňizi görkezýärdiňiz, oňa, Kur'ana, göwnüýetmezçilik edip, agşamky mejlislerde ol barada bolar-bolgusyz gürrüňler edýärdiňiz, olar henizem bu söze, Kur'ana, akyl ýetirmedilermi, ýa-da olara öňki ata-babalaryna gelmedik bir zat geldimikä, ýa-da olar öz pygamberlerini tanamaýandyklary üçin, ony inkär edýärlermikä, ýa-da onda bir dälilik bar diýýärlermi? Tersine, Ol olara hakykaty getirdi we olaryň köpüsi hakykaty ýigrenýändir. Eger hakykat olaryň höweslerine, arzuw-hyýallaryna tabyn bolan bolsady, takyk, asmanlar, ýer we ikisiniň içindäki ähli zatlar tertip-düzgünini ýitirerdi. Tersine, Biz olara Öz şan-şöhratlaryny, Kurany, getirdik. Olar bolsa öz şan-şöhratlaryndan ýüz öwürýärler. Ýa-da sen olardan çykdaýjy etmeklerini soraýarmyň? Perwerdigäriň siziň üçin edýän çykdaýjysy has haýyrlydyr, ol rysgal berýänleriň iň haýyrlysydyr, takyk sen olary dogry ýola çagyrýarsyň. Ahyrete ynanmaýanlar bolsa kejirlik bilen ýoldan çykýandyrlar. Eger Biz olara dözmeçilik edip, düşen kynçylyklaryny olardan dep eden bolsadyk, takyk olar öz azgynçylyklaryny has hem beter dowam etdirerdiler. Biz olary kynçylyga duçar etdik. Şonda-da olar özleriniň Perwerdigärine boýun egmediler we Oňa ýalbarmadylar. Olar kyýamatda azaby agyr bolan gapyny açanymyzda, şonda olar umytlaryny üzerler. Ol, Gulaklary, gözleri we köňülleri siziň üçin nygmat hökmünde ýaradandyr. Siz örän az şükür edýärsiňiz. Ol, Sizi, ähli milletleri, zeminde ýaradandyr we siz Onuň huzurynda jemlenersiňiz. Ol sizi ýaşadýandyr we öldürýändir, gije bilen gündiziň çalyşyp durmagy hem Onuň işidir, siz henizem akyl ýetirmeýärsiňizmi? Gaýtam, tersine, olar hem öňküleriňkä meňzeş zatlary aýtdylar. Olar, Heý-de biz ölüp, toprak we süňk bolanymyzdan soň, täzeden direldilerismi? Takyk, bize-de, bizden öňki ata-babalarymyza hem bu wada berlipdi, bu gürrüňler aýdyldy, bu öňküleriň toslama rowaýatlaryndan başga zat däldir diýdiler. Eý Muhammet, sen olara, Eger bilýän bolsaňyz, aýdyň makaly, bu dünýä we onuň içindäkiler kimiňkidir? diý. Olar, Allanyňkydyr diýip jogap bererler. Şonda sen, Hiç mundan nesihat almak aklyňyza gelmedimi? diýip aýt. Sen ýene olara, Ýedi asmanyň Perwerdigäri we belent Arşyň Perwerdigäri kim? diý. Olar, Alladyr diýip jogap bererler. Şonda sen, Siz, heý, Ondan gorkmaýarsyňyzmy? diýip aýt. Ýene sen olara, Eger bilýän bolsaňyz aýdyň makaly ähli zadyň häkimýeti kimiň elinde diňe ol Alla ýardam hemaýat edýändir mätäç däldigi üçin oňa bolsa ýardam hemaýat edilýän däldir diýip aýt olar häkimýet Allanyňkydyr diýip jogap bererler şonda sen onda siz näme üçin jadyçylyga aldanýarsyňyz diýip aýt tersine biz olara hakykaty getirdik we olar hakyky ýalançydyrlar, Alla hiç perzent edinen däldir we Onuň ýanynda hiç bir hudaý bolup bilmez, eger başga hudaý bolsady, her hudaý öz ýaradan zadyny dolandyrardy we biri beýlekisinden has rüstem boljak bolardy. Alla olaryň ýöňkeýän sypatlaryndan päkdir, beýikdir. Alla gaýby-da, göz bilen görülmeýäni, görülýäni-de bilýändir, Ol olaryň şärik goşýan zatlaryndan päkdir. Eý Muhammet, sen. Eý, Perwerdigärim, eger olara wada berlen azaby maňa görkezjek bolsaň, meni bu zalym kowumyň içinde goýmaweri, eý, Perwerdigärim! diýip aýt. Takyk, biziň olara wada beren azabymyzy saňa görkezmäge güýjümiz ýetýändir. Erbetligi gowulyk bilen dep et, biz olaryň bizi ýöňkeýän sypatlaryny has gowy bilýändiris. Sen, eý, Perwerdigärim, şeýtanlaryň aldaw-waswasalaryndan saňa sygynýaryn. Olaryň meniň ýanyma gelmeklerinden hem Saňa sygynýaryn, eý Perwerdigärim! diý. Olaryň birine ölüm pursaty gelip ýetende, Eý Perwerdigärim, meni yzyma gaýtar. Şonda men terk eden dünýämde ýagşy işleri ederin diýer. Bu hiç haçan bolmaz. Takyk bu onuň aýdýan sözi boş gürrüňlerden ybaratdyr. Olaryň yzlarynda täzeden direldiljek günlerine çenli päsgel boljak bir perde, berzah älemi bardyr. Sura üflenilen güni olaryň arasynda garyndaşlyk gatnaşyklary galmaz, olar bir-birlerini gözlemezler hem her kimiň amal terezisi sogaby agyr gelse, şol halas bolar, terezileri sogaplary ýeňil gelenler bolsa, öz janlaryny ýitgä sezewar edenlerdir, olar dowzahda ebedi galarlar. Ot olaryň ýüzlerini gowrar we olar şol ýerde dodak etleride ýananlygy sebäpli syrtaryp galarlar. Aýatlarym okalyp durka, olary ýalan hasaplaýan siz dälmidiňiz? Şonda pälimiz bizden üstün çykdy we biz ýoldan çykan kowum bolduk. Perwerdigärimiz, Bizi bu ýerden, dowzahdan çykar, eger ýene-de dinsizlige öwrülip barsak, onda biz takyk özümize zulum edenlerden bolarys diýerler. Ol Alla bolsa, Meniň bilen gepleşjek bolmaň-da, masgara bolup dymyp duruň. Gullarymyň içinden bir topar, Eý, Perwerdigärimiz! Biz iman getirdik. Bizi bagyşla we bize merhemet et, Sen merhemet edenleriň iň haýyrlysysyň diýipdiler. Siz olary ýaňsa alýardyňyz, hatda ýaňsa almagyňyz size Meni ýatlamagy hem unutdyrypdy, siz olaryň üstünden gülýärdiňiz. Bu gün bolsa Men olary eden sabyrlary sebäpli sylagladym, takyk olar maksada, bagtyýarlyga ýetenlerdir diýer. Ol Alla. Ýyl hasabyndan ýeriň ýüzünde näçe wagtlap galdyňyz diýer. Olar bolsa, Bir gün ýa-da ýarym gün galdyk, wagty hasaplaýjylardan sora diýerler. Ol bolsa, Siz dünýäde örän az galdyňyz, käşgä muny bilsediňiz. Siz özüňiz boş ýere ýaradylyp, bize gaýdyp gelmeris öýtdüňizmi diýer. Hakyky Hökümdar bolan Alla örän beýikdir, Özünden başga ybadada laýyk hudaý ýokdur. Ol beýik Arşyň Perwerdigäridir. Kim hiç bir delil bolmazdan Allahdan başga bir hudaýy çagyrsa, onuň hasaby diňe Perwerdigäriň huzurynda dur. Kapyrlar hiç haçan üstünlige ýetmezler. Eý Muhammet! Sen, Eý Perwerdigärim! Meni bagyşla we maňa merhemet et. Sen merhemetlileriň iň haýyrlysysyň diýip aýt.